A tuk rak phaknak hi Lunglei khua a si. Le Lunglei hi a tuanbia zong kha tampi a thei hngalmi nan um lai nain tutan ahcun Venglai an timi traffic puaih pawng ah hin kan hmuh khawh tawk te thil sining te ka van chim ka van in duh hna. Venglai an timi si hika zawn hi Venglai ahcun An khua i a lai bik kan ti lah cu Venglai timi cu an khua i a lai bik tinak hi a si. Le atu i nan van hmuhmi hi Rexo um dan te hi tlawmpal te ka van in chim ta hna lai. Annih hi Rexo an mawngh dan le an chiah dan te pawl hi a ṭha ngai. Cun Hakha lei zongah khan Rexaw te pawl ka um pah ngai ve cang le ka bantuk pawl zongah hrang zongah khan a ṭang a ṭhahnem ngai men ah tiah ka ruah le annih ke an dirnak te ke tinbosi te khin ke nan van hmuh bantuk te khin tinbosi te khin an thu i khia khin a body umnak zawn hrawah khan nambar an khenh i Rexaw van dir ca khan a lang kho lo is si Hi khikhi number one, two, three ti khin an khen piak. Cun khi a thlanglei zong khin ai tlar, an i tlar thluahmah rih. Hi zong khi Rexo stand ṭhiamṭhiam a si. Le hlan duh tikah khan duh paoh in hlan khawh a si lo. Mah duh paoh khan mu. I number pakhatnak khan ti khan chuah a si. Le mah duh paoh in va kal riangmang in a lai i ta kha va hlan khawh a si lo. Anmah le sikan te khan an um dih. Le hi Rexo Stand hi veng kip ah um. Hi kaa zawn hi cu Venglai Rexo Stand a si i cun veng kip ah khan atu bantuk Rexo Stand hi an nei dih hna. Cu ahcun Rexaw stand ah khan President timi kha an nei. An hotu bik timi kha mu. Le buaibainak pakhatkhat um zongah khan cu an hotu bik nih cun a tlangtak hna. Mah kha nawl ngei cem a si. Cun cu President cu kumkhat voikhat an i thleng tawn. Le kumkhat voikhat i thlen si. Le a herhnak paoh ah khan amah nih khan ṭuanvo a lakpiak hna. Customer le Grepsosten kar ah buaibainak te pawl zong kha um bal lo. Cun Lunglei Lunglei i uh, lam umtu ning te ka van chim ta hna lai. Lunglei hi one way lam hi pahnih te um le hi ka zone hi one way lam a si lam khat zulhnak lam a si a thlanglei a si i chak ah hin pakhat um re a chak i zong ka van piah hna lai. Le hika hi i palh sual ahcun dantat bak si kal lonak ding na kal sual ah khan cun van zoh u law a kirmi an um bak lai lo atu i mipa a kalnak lam hi maw le khi va lanh thluahmah nak khi se kal lei ka ti la cu le hika hi khi ka a va hla ngai cuka cun A thlanglei kam in a rak rami he a vai i tong. Le hihi khi tikin khi kalnak lam a si. Tlabung peng lei ah va chuak. Le tunai i thlanglei i a zuangmi kha hika chaklei lam he hin ai vai tong. Le hika chaklei lam hi hika leivanratnak lam lawng bak kha si ve. khi tikin va lanh khawh a si loh. Lan ah sual ah khan cun tlaih bak si a herh ning paoh kan hlatet si. Cun kanmah Kawlram lei in rak rami tete hi Mizoram kan um tikah hin aa kan theih lomi tete kha a van um pah len. Cucu zeidah si tiah cun Rexo i cit pah bu khan Taxi sizong ah rickshaw sizong ah kuva hang chak te pawl kha hika Mizoram ah hin cun chak ngah lo Kataya lam cung te pawl rickshaw cung te pawl khan maw khakha i ralrin bak ding si annih hi lampuang cung ah hin plastic te pawl hi an hlonh lo ti annih hi kha bantuk lei ah khan an fel ngai. Zolo kuva an khai ngai. Mizoram hi kuva hring timi pawl, siseh kuva ro timi pawl zong an ei ngai nain an lam pawng hrawnghrang ah hin kuva hang chaknak hi Lunglei ah hin cun ka hmu tuk lem lo. Le hmun dangka dang ah hin cun zeidik a va lawh hnga. He Lunglei kan rat sual ahcun Lunglei hi a thianghlim ti kha theih hau. Le Rexaw cung, Motor cung te pawl in kuva hang kha chak bak lo ding. Cun kan einak eimi hawngte pawl kha reksaw cung te pawl zongin taxi cung te pawl kan hlonh kha an duh lo ti kha van nolh ṭhan ka duh. Atu hi zanlei sang a si. Zanlei sang a si. Zanlei nazi panga le cheu hrawng a si. Le mi an tlawm ngai zanlei sang ah hin cun.